Is-self huwa mod finanzjarju effettiv li jgħinek tilħaq l-għanijiet tiegħek. Madankollu, is-self jrid jintuża b'mod għaqli. Jekk qed taħseb biex tissellef il-flus, ikkunsidra l-għażliet tiegħek bil-għaqal. Hemm żewġ tipi ta' self. L-ewwel tip huwa self assigurat, jiġifieri meta inti tpoġġi titoli b'garanzija għall-flus li tissellef, bħal pereżempju proprjetà. Dan huwa magħruf bħala kollateral. Meta tissellef b'mod assigurat, x'aktarx li ħafna banek joffrulek rata ta' interessi aktar baxxa. Pereżempju, int tissellef b'mod assigurat meta tixtri darek. F'dan il-każ, il-bank iżomm id-dar li tkun se tixtri bħala l-kollateral għas-self tiegħek. Meta tissellef biex tixftaħ negozju, tista' tpoġġi d-dar tiegħek bħala garanzija. B'hekk, id-dar tiegħek tkun qed tagħmel tajjeb f'każ li ma tlaħħaqx mal-pagamenti biex tħallas lura s-self. Il-bank jagħmel il-garanzija fuq darek billi jżomm f'ismu l-ipoteka tad-dar tiegħek. Ladarba tkun ħallast kollox lura, id-dar isir għalkollox tiegħek. Hu importanti li ladarba tkun ħallast is-self, b'mod immedjat issaqsi l-bank biex jirrilaxxa l-ipoteka u jerġa' jdawwarha fuq ismek. It-tieni tip ta' self huwa dak mhux assigurat, jiġifieri li m'hemm l-ibda garanzija li int trid tagħmel. F'dan il-każ, ir-rati tal-interessi huma għoli mis-self assigurat. Meta tapplika għal self mhux assigurat, bħal pereżempju kards ta' kreditu, self personali, self kurrenti, eċċetera, il-bank se jistudja b'reqqa l-istorja finanzjarja tiegħek. Abbażi ta' dan, jiddeċiedi jekk, l-ewwel nett, hux se jagħtik self mhux assigurat u, jekk jaċċetta, kemm ser ikun dak l-ammont ta' self. Huwa importanti ħafna li żżomm f'moħħok li jekk tonqos milli tħalles self bħal dan, il-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek tkun affettwata b'mod negattiv. Pereżempju, tidħol għas-self biex tixtri mobile li jiswa 700 euro u, nofs triq, tieqaf tħallas is-self. Il-probabilità hija li jekk tersaq fil-futur lejn bank għas-self biex, ngħidu aħna, tixtri dar, it-talba tiegħek tista' tiġi miċħuda. Importanti li żżomm f'moħħok li self ma jiġix b'xejn. Meta tissellef, inser tħallas lura bl-interessi fuq dak is-self. Għalhekk, qabel ma tiddeċiedi li tissellef, kun ċert li fimt il-metodu tal-kalkoli tal-interessi użat minn min ser jsellfek. Hemm tipi differenti ta' rati tal-interessi. Waħda minnhom hija magħrufa bħala r-rata varjabbli tal-interessi. Dan it-tip ta' rata ta' interessi togħla u tinżel, jew tvarja kif inhi magħrufa, skont kif iġibu rwieħhom ir-rati ta' interessi fis-swieq. Qabel ma tissellef, kun ċert li tifhem il-kliem tekniku importanti marbut mas-self li se tagħmel. Huwa daqstant importanti li tara x'joffri s-suq. M'għandekx tmur għall-ewwel prodott tas-self li tiltaqa' miegħu. Gemma tirrakkomanda li tuża din bħala għodda pprovduta minn tal-MFSA fejn tista' b'mod sempliċi tagħmel paragun ta' prodotti tas-self differenti minn fornituri differenti. Din tista' titniżel minn dan il-link. L-ispiża ta' self ma tinkludix biss l-interessi. Meta tkun se titsellef, kun ċert li fhimt il-miżati u t-tariffi li se tintalab titħallas. Dawn jistgħu jkunu diversi u jistgħu jinkludu. Miżati tal-immaniġġjar li jintalbu minn min jissellef għall-proċessar tas-self li tlabt għalih. Tariffa jekk inti tħallas lura s-self aktar kmieni mill-perjodi maqbul fil-kuntratt bejnek u bejn il-bank. Penali jekk int waqajt lura fil-pagamenti jew l-interessi fix-xahar. Tariffa ta' kanċellazzjoni jekk tbiddel il-ħsieb u tikkanċella self wara li tkun iffirmajt il-kuntratt. F'ċerti tipi ta' self jista' jkollok tħallas tariffi addizzjonali. Pereżempju, jekk tieħu self jew ipoteka għad-dar tiegħek x'aktarx li jkollok tħallas dawn l-ispejjeż addizzjonali, spiża tal-perit li tista' tqabbdu inti biex tiċċertifika d-dar li se tixtri, tariffi, li se tħallas lil perit mibgħut mill-bank biex jiddetermina l-prezz tad-dar li tkun qed tixtri u li, x'aktarx, tkun il-garanzija għas-self tiegħek. Assigurazzjoni fuq il-ħajja li tkopri l-valur tad-dar li tkun se tixtri. Spiża tan-nutar biex tagħmel ir-riċerki fuq id-dar li int għażilt. Tariffi legali li jitħallsu lil avukati biex jipproċessaw l-ipoteka. Taxxa tal-boll lill-gvern biex tirreġistra l-ipoteka. Assigurazzjoni fuq id-dar tiegħek biex tkun kopert f'każ ta' nar u ħsarat oħra, fost l-oħrajn. Minn żmien għal żmien, il-Gvern jipprovdi skemi b'mod partikulari fir-rigward ta' dawk li qed jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom biex jitaffi l-ispejjeż relatati max-xiri tad-dar. Il-Gvern jipprovdi dawn it-tip ta' skemi biex jinkoraġixxi lin-nies isiru s-sid ta' darhom. Kun żgur li tistaqsi lill-bank dwar l-iskemi ta' appoġġ li jkun hemm fis-seħħ Meta tkun qed tiddiskutji s-self għad-dar tiegħek. Jekk tieħu kwalunkwe tip ta' self li fuqu trid tħallas l-interessi, huwa importanti li tkun ċert li min isellfek jonora l-obbligazzjoni kontrattwali miegħek meta r-rati ta' interessi tas-suq jinżel, u b'hekk ir-rata ta' interess li qed tħallas fuq is-self tinżel ukoll. Bil-kontra ta' dan, jekk ir-rata ta' interess tas-suq togħla, l-ispiża tas-self tiegħek se tiżdied.